Azul fell-awen, mṛeḥba yes-wen ar tedwilt-agi-inu, tadwilt n Sisi. Ass-agi wwiɣ-awen tamacahut, tamacahut igujilen. Macahu, ṭlemcahu, ad tiḍebber Rebbi amzun d asaru. Yella yiwen n urgaz, Yesɛa tameṭṭut, yesɛa sin warraw-is. Yettɛici acek-iten, thennan, rebḥen, xeddmen, sɛan aṭas n lecɣal. Ihi, ass-nni tameṭṭut-agi-ines, mi tesɛa dderya, tesɛa-d sin wakniwen aqcic d teqcict, ur telḥiq ara di lecɣal-is. Tettwali-ken yiwet tmeṭṭut meskidt tenḥaf, txuṣ, tenna-yas, Ay argaz, ttxil-k, lukan ad ak-iniɣ yiwen n wawal ma ad taɣeḍ awal-iw. Yenna-yas, D acu? Tenna-as, Lukan ad d-nejmeɛ tameṭṭut-a dagi meskidt tenḥaf, teṛwa lḥifaf txeddem ɣef yimawlan-is, ad tt-id-nawi deg-s ad iyi-tɛiwen, deg-s nekni ad s-nefk ad tt-nettbuddu. Yenna-yas, Ulac aɣilif, d ṛṛay yelhan. Tɛedda tjemmeɛ-itt-id, tenna-yas truḥeḍ tinna s lferḥ i d-ruḥ. Tekcem-itt-id s axxam-is, ttɛiwan-itt, txeddem, asana tessaẓay yiḍarren-is, tuɣal d tawexxamt, terra iman-is d tawexxamt, ad tettṛayi, txeddem akk akken i s-yehwa. A tleḥḥu, tuɣal telḥa-yas seddaw lqaɛa, tuffra ad txeddem lecɣal-is, telḥa. Ɛeddan wussan rran-d wiyaḍ, Yuɣ-itt urgaz-nni, yerna-tt-id d tis-snat. Mi tt-yuɣ, jḥut jḥut, tebda tessuffeɣ-d tuccar-is, karuh-is, tekreh tameṭṭut-nni tamezwarut i tt-id-iskecmen. Teskerh-as ussan-is. Tɛedda ula d nettat, taneggarut-nni tella daɣen-is tadist, ad d-ternu ad d-taru. Akken, akken, akken, akken, akken, tecreḥ-as ussan-is i tinna, ass-n tɛewwel ad truḥ, ad s-teǧǧ axxam. Mi d-iḥḍer ad teffeɣ, tenna-yas, skecmeɣ-kem-id, nekkini tura ad ffɣeɣ. Tenna-yas, wekkleɣ am nniya-w. Tenna-yas, a yemma, a wi iruḥen, anda mlalen iɣeẓran? A yemma, ttwaxedɛeɣ, di tin umi fkiɣ laman, A yemma ayen akk iruɣ, siwa Sidi Rebbi ameɛzuz i t-iẓran. Tɛedda truḥ, tenna i Senki aql-i ruḥeɣ, ǧǧiɣ-d arraw-iw d igujilen, ulac agujil yečča wuccen. A truḥ. Bdan ad timɣuren warrac, arraw-is nettat d warrac-agi d-teǧǧa yemma-tsen, ad timɣuren, ad timɣuren. Bda ɣas ad ten-tessendeh ula d nitni. Tkumaṣ tettak-asen aṭas n lecɣal ayen umi ur zmiren ara, txeddem-asen taɛkumt d ẓẓuren ayen umi ur zmiren ara. Akken akken temḥennen warrac-agi, arraw-is tettḥadar-iten, arrac-agi, akniwen-agi, tamezwarut, tesserɣu-yasen-ten.

Iɛeddan yenna-yas uqcic-nni i baba-s, A baba, a glan a glan, teqqar tmeṭṭut-agi n baba ad ruḥeɣ ad t-ḥucceɣ seg wasif. Yenna-yas a tameṭṭut, amek a ruḥen ar s amekkan-nni? Ini-s amekkan-nni, zzman-nni di zzman, iḥka-yi baba, yenna-yi. Zegren ixeddamen n sselṭan tebleɛ tsardutt s lwiz-is i ibliɛen daxel-nni, nni skemmin ass-agi ad tceggeɛeḍ arrac ar din. Nni-yas ad ruḥen, wic d acu ara ten-yaɣen wigad-agi? Ḥercen zemren, nni-s wic d acu ara ten-yaɣen? Ad ruḥen. Ɛeddan ttruḥun, ttruḥun warrac-agi, aqcic d teqcict i d-ǧǧa, ttruḥun, ttḥuccun-t syen. Akken-asen, akken-as kayen, ɛeddan wussan rnan d wiyaḍ arrac-agi meqqrit. Ass-nni i ruḥen ad d-ḥuccen, yeffud uqcic-agi. Iruḥ yesteɛfa, iqerreb s asif, iqerreb, iqerreb, yekna ad d-isew. Iḍher-as acu ara yettemceɛalen. Yettmuqul acu akka d-ittceɛalen deg waman. Akken iger afus-is, yufa d jwiz. Jwiz n lfeg i sen-iḥka baba-s zik zzman n zzman, iḍher-d yufa-t uqcic-agi. Ihi iruḥ-d ar weltma-s-nni, ini-s a weltma, ihi yufiɣ i ufiɣ, ini-s an ufiɣ jwiz daxel n waman. Tenna-yas weltma-s-nni, ini-s ad ig akka d ayen akken i d-iḥka baba, Asmi akken gma ma tecfiḍ mi akken stenna tmeṭṭut-is ad ruḥen ar din, yenna-yas zzman dinna taxarreqt tasardunt, s ujwiz-is n sselṭan. Yenna-yas ihi d tin i yiswi-s i ɣ-d-iɛesqarbin, ufa-tt nekkni. Tenna-yas teẓriḍ, ḥader akka ad asen-tiniḍ. Yenna-yas nekk i yeẓran amek ara xedmeɣ lecɣal-iw i gma-s-agi. Tenna-yas ihi tura ad t-id-nelqeḍ akk ɣer tcekkaṛin, Ččuṛent tacekkart, ffrent deg umadaɣ, tenna-yas eǧǧ-iyi kan a gma nekk ara ixedmen ccuɣl-iw s leɛqel s leɛqel. Nnes ur iẓerr ara kan baba d tmeṭṭut-is. Jman sser-nni ɣur-sen. Acḥal acḥal. Tenna-yas ihi a gma ufiɣ-d ṛṛay amek ara xedmeɣ i lwiz-agi. Nniseɣ-d ṛuḥeɣ ad as-ḥkuɣ

Ɛeddan ixeddamen-nni s as-qqaren, Aniwa ara d-tusa tkemminit, iǧerbuben imeqqersen acku-lli tkecmeḍ-as-id i sselṭan kemm? Nisa tekcem-a, nnis d ayen i t-infen. Ɛeddan ruḥen a sidi sselṭan, innis a sidi sselṭan ahan tusa-d yiwet iǧerbeb akk qqersen, ttafaqeɣ ad kecmeɣ a sidi sselṭan yenfa-it wayen i s-d-wwiɣ. Ayen isanef-as ad tekcem. Ihi tekcem teqcict-agi, mi tewweḍ, nis a sidi Selṭan bɣiɣ ad k-d-ḥkuɣ yiwet teḥkayt kan akka, d tamecṭuḥt kan, syin akin ad uɣaleɣ ɣer ccuɣel-iw. Ini-as d acu-t. Tenna-as, ma tesliḍ s teḥkayt, zzman u zzman taserdut n Selṭan teɣli deg wasif, deg umekkan n Muḍɛafjan. Ini-yas sjiɣ s yis, ini s lejdud-iw, ini-yas sjiɣ. Ini-yas ihi, ini-yas ihi yufiɣ lwizen-iw n iruḥen, nufa-t nekk i gma dɣa yefraḥ, yefraḥ mi ayen din. Ini-yas anida-t, ini-yas ak t-id-mleɣ. Iɛedda Sidi Sselṭan iceggeɛ ixeddamen-is, ruḥen s amkan ad t-id-awin. Ini-as ad d-awin mejwuz-agi yerna ad d-ruḥeḍ kemm akked gma-agi, ḥwaǧeɣ-ken. Wwin-d, iwwi-d tacekkaṛ imi n Lwiz, iṛuḥ-d, teddi-d d gma-s-nni, armi d-wwḍen, feṛḥen, yefka-yasen lqewt ččan, ini-as ihi tura, jwiz-agi Inna-yas wisani acakka am, am nekni am dderya mebla dderya-nneɣ. Inna-yas ur tettruḥum ara kan akka. Inna-yas ad tt-yacem dagi. Ad tt-yacem daɣ am kemm am weltma-m am imawlan-im ma tesɛiḍ-ten. Hatten farḥen, farḥen ifki-yasen axxam. Wwin-d yemma-tsen, wwin-d yemma-tsen warrac-agi axxam, ifki-yasen sardun. Ɛeddan wussan rnan-d wiyaḍ, baba-sen a ten-ittqellibin i s-nniɣ ama tameṭṭut a ten-ičč umekkan-nni, ha-t-an tura warrac-nni ruḥen, ini-s ad ruḥen a wer d-uɣalen, ad ruḥen ur tejjig ara deg-sen.

Mi s yemma-s-n i am i d-tceqqiḍ ara, akken i tebɣiḍ ad tgeḍ lferḥ-ik, eg-it. Yerkeb aɛudiw, iruḥ netta akked ixeddamen akk n sselṭan, iruḥ ar baba-s-agi. Mi yewweḍ, wehmen. Twehhem tmeṭṭut n baba-s, amek akka? Ansi akka d-ikk lxir-agi? Twala tafusardun tenwa yemmut, nwant yemmut. Yenna-as aql-i usiɣ-d ad ken-ɛerḍeɣ. ɣer tmeɣra ur ken-ɛerḍeɣ ara zzwaǧ-iw ini-as tura ad am-iniɣ bɣiɣ am iniɣ yiwen bawac kan ini-as am tefka yiwen usteqsi ma tufiḍ-t-id bɣiɣ ad tḥedreḍ tameɣra mu tt-id-tufiḍ ara xas ur ḥder ara tameɣra ini-as tmeṭṭut n baba-s d acu d acu-t usteqsi-agi ini-as bɣiɣ am dinaɣ yiwen usteqsi anwi d aḥbib n rrasul Terra-yas tmeṭṭut-nni n baba-s, tenna-yas d win tt-ittaɣen awal. Yenna-yas ur tt-id-tufiḍ ara, ihi ur tettiliḍ ara di tmeɣra. Yenna-yas anwa i d aḥbib-ik a Raṣul, d win illuẓen yeṣber. Eh, dɣa tewhem, tewhem di ddunit amek i tga. Yemma-s tewwi-tt-id, tekkes-as lḥif, tekkes-as ayen, tessuffeɣ-itt seg uxxam-is. Ihi, am akken qqaren zzman, ulac agujil yečča wuccen. Ihi, tamacahut-iw, nniɣ-tt-id ddaw usqif, ufhim ad tifhem ad tisif, ma d wayeḍ ad tt-yerr kan di rrif. Tanemmirt widak, tidak i d-ittabaɛen, Almi d tura, ar tikkelt nniḍen, ma yebɣa Ṛebbi.